Abila en aye obedo kac ma gwoko wun paco ni weng rwot bene nongo i abila ineno rwot kanya tye iye wang abila bene tye iye. Abila keti calo an kun bedo pe angeyo gin ma abila obedo, abila ni obedo nining? Abila dano ma yam nongo oto con ci dong en onongo tye macalo rwot mito nen ni kiyub en gedo ode. ki gedo ot abila ki gedo ot keken dyekal kema ni gedo iye eh i dyekal eyo gedo ot abila keken macalo kaka in apa cano bino ni wutye bongi yat acel ma wun ducu ducu wucoko iye meno en ipen wun jo pa cano weng wucok iye ka omako dano ki lobo kikelo gin meno kiyubo cuk wek dano en onyal dano. Ka iyubo tod cam, dano nyal dano. Mon gin malo, eh, mon bene gin malo banga yam oyubo. Abila obedo tipo pa kwaro pa kaka moni enoni. Eyo.
Kwari pa kaka moni enoni en e gin tye I i kit kenyo. abila kenyo. Ma an ma aloko ni abila tye gang bota, etuba moni ma ninen waka ki ganga ci wun wubino wuwok ki iye dong ci wakati wabino wao i tugo wor-ni ki tuba abila. Ka inen, two oloo omako latin mo kit en ma ninen muyee waco-ni, kiyubo ganga kenyo. Ki ka inen yam dwar tye, kigwaro tong pa kaka weng kikelo iye, Kit iwace ki goyo ayo kadi wa i ot lega kiwace ki lego yaka dong ki kato ni ka inen ki gwaro tong pa kaka weng ki kelo kenyo ki bino ki yubo en ayub eno ni ki buko tong ci dano dong kato cito kede ka dwa cito ineko lee ka ineko lee madit labole calo en lyec gi kono ojobi gi ki kelo dok ki kwero wiye yom cwiny en aye abila kenyo ka ineko dano ineko miti rok. Ibino ikwero en yen i abila kenyo, wek ngat ca ma ineko-ni pe kokel ayela i kom yen. Man aye tic pa abila eno. Wukeyo mo ma kaka olamo, ci gwok lur omako, nyo gwok timo kit ticce mogo ma dong nongen calo kit iwaco ngeri lar tye i kome-ni. En nongo omoko ki dyel kibino yubo kome i abila kenyo ludito goyo laa i kome kenyo ci dong bedo maber man aye tic pa abila eno. Aa ki pat ki ka ka wa an atimo ker wan ki min atinna an aye atimo ba an aye akwongo timo min atinna dong odonyo lacen, an amako an aye akwongo mako pala me cobo i dyel, min atin mako kany, pala an aye amako. Bal bene kilwongo ni kir, onange mono kir, inge gin ma kilwongo ni nange? Dako nango laco, in laco inango dako, pi miti ma nongo mutop-pi, mono kir. Ka pe itimo, wun-ni pe wubedo aber. Tungune ka itomo, dako kel dyelle, in aco ikel dyelli. Ento gibingeyo ni ma konwa aryo keken-ni. Ooh-wee, bino ma two dong yo. Bino ma two. Aa, in itimo bal moni, ci pe omako wu mako itino. Mako latin tut. En twone enu ka omako latin, wu latin dong ngo ma rac ki i kome meno wu gengo latin calo gin mukene kelo latin calo kadi in ladit tye ma kumeno cere ma icano ni ibale oo gin ma aa joni otimo ki kel dyel kel dyel ka in pud ijalo imako cingi in itimo kyer wun idako ni dako mako gine. ki piny ka dako aye ocako dako mako ki malo ki piny in imako ki malo tucu ki dyelo ki tucu ki woto cwiny inyiri inyiri inyiri inyiri iketo i keno yenyo cuu kita en yenyo i yii en kir kir yenyo i yi dano ba ci ikelo mato i pii ci icako jero icano bene iyaa yii bene tutoo Ineno? Ee. Mono gin aye yam Lubanga onyuto Acholi. Lubanga aye onyuto ba, tim kong meno. Mono gin onibi aye nongo onyuto. Kii marac-ci, Ee. kii cente, ka wun wucelle ki cente, mono kii marac ma Magi oyoto. kii ni tugi mako dano to cut bene. Ki me ringo, Meno nongo odaa. olar Nongo cente, daa, olar.
nongo tye ka daa. Ee. Kii ringo tye marac. ki i loc okweri, in itye ka pur i poto, lawotone bidak obino dok ngolo kori ma wutye ka laro poto, ma okine bene pe buto, kine neko dano cut, ma yam-mi ka ce kii omako dano mo, ma kii ocakke i dyewor, kicito i poto mere i kom dyel ka mo keken, bene pe kicwalo i ot yat ka mo mo, ka icwalo ki i ot yat cito to, icito ikwanyo mere dyel, kibino kituco en ki i dyeworne-ni. Ka dong pe bulle ki i woni, kikwanyo dyel kiketo mere wi um malo. I diko ka dong piny oru, yaka dong edugo iye, nongo ngete bene dong ocang, pien ki i tugi cang cut ma pe dok pong ya buto nino adi yaka cang.
Man aye kit ma ki itimme kwede eno. En ki mako mor kole. Mor kole otego gin adwogi dok laro kwede dyang, ci itinge cwalo i ot bot mine kuca. Nye ki obino ma en jal dok ocito omako kweri dok odwogo.

nyedo cuu gi nyedo dong wuu pwap ki i cam yat gin enu dyel ki gweno. Am en niang gin acel, pingo ka ce laco gine dako gutingo bal ma kilwongo ni kii, kin mukene doki two ne mako latin aye iweko gin aryo enu? Ee pien latin remo nongo otemo i butu nongo ni pe atim joni ki man aye wek gunge komgi o. Rwaco gene aneko. Ci ka wun wiwu owil ada aneko rwaconu-ni. Ento ka wiwu pe owil iwaco ni, 'Oo, gin awobi man otimo nen nen, ci itimo calo latin ada. Ki ena kitomo ni te lokke ni myero wun dong wulak cwinywu i bal moni ma oballe-ni. Ma ka kitomo dong pe kimito wun wumak lok mo. Rom aroma ki i ot lega ka dong in icito ka kwono balli. te lokke ni dong lok nongo otum oko, en ki iye ka dong itye ka tumo nongo dong myero alok ko cwinyi dong bed maleng, Gony cwinywa. gony cwinywu. Amen. Ma en kite acwali gonyo ki cwinygi no enno. Kimwodo dong ringo dong cwiny yom dong lok otum oko. Ya, actually abika ni wa con bene onongo tye peko mapol me poto ma kene okene kelo ryei to. To aye actually romo bedo yo mapol.
Romo bedo two, gilwongo ni ngo, to pyen, to pyen, ee, en mito niang nongo kit me yiko i Acholi bedo ni ka laco muto kiyiko ni ni, ka dako kiyiko ni ni, kiyiko kwene?

Ee, keni onore doko i saa cam, iyiko dako tung cam. Latin atidi ma ladako iyiko pi kit mano, latin atidi ma laco iyiko dok tung cam. To me lok ma oneko dano mono iyiko woko i lum, pien to me mero pe omedde doki. Iyiko wiye kidwoko woko, pien wek en owot ki wiye ocit onen yet moni mutii i kome-ni. muneko en-ni wiye dok woko wek ocit oyeny ngat muneko en-ni ki kunnu. Rom aroma ki neko ngat oneko dan-ni kit wor lum neko dano-ni, dongo dano-ni. In ikwanyo nyok ma kilwongo ni olik, in idok yo myero icit icom nyok kulu ki dano, igat ogat. Ee, lanek dano-ni dong iyo, ee, nek dano-ni iyo, ee, oto ci oto, oto ci oto, oto maber, oto maber, inongo iketo bor i wi tam.

Yat obolo kikelo ci kigolo iye lakite mo, ci kinongo dok ma tirine kuman, kipiyo apiya kuman, kipiyo apiya kuman, kipiyo kuman, paka mac poto kenyo i kom yat obolo. Ka mac opoto, yin ngat ma mac opoto icingini, yin aye in lacob dyel. Ma ka yam kilubo kor miroki ca tye, yin aye itelo wi lwak me cito, pien mac opoto icingi ma nyuto ni miroki in ibicito ineko. An acito agato gat, pien an acung dyel adi?

To Acholi yubo dyel pingo? Aa mono jo muto imito cam dong bedo calo mono koli mo owuo malo aca akaca ki mito keto dano dong i bur ci mono koli ocek poto i bur, eo aye oo kele ba i bur ilegalega i kom mono koli-ni Pe ikel dyel, mot kodi aa kel dyel kel dyel lega ni an pe aniang kun en ilo lega ba mono dong dano tunge latyene oo mono ka atye i tic me goba paka ikel dyel aye icung i kom mot kodi ineno. Lega lyel i Acholi modo koni okelo. Yam onongo lega Acholi lyel yam peke. koko Kiyubo yam lyel. pe. Eh, Eh, Kiyubo en dong oto. Ki bo ka ocer cer bot anebi waya ni amito mato remo. Man ba. Camme dong en camo ene kadi dong eyubo dong matwal pe dok biyilli. Pe en ayele ma en dong mito ni en ito dong myero ecam me celo. Camo remo ma kitimo tye kalyet na me remone.

Dok odyek ka omako danni, pe dong ka dok idok keken iyik dano wek ilub kwari, iweko danni kong dong bedo kunnu, wun dong kong pud wularo nek kong en-nu, yaka dong idwogo iyiko danni. Dyek bene ka opoto i gangi me mako dan, nongo lok mo tye, myero in ka ideko odyek-ki i ngeu, cit ci yeny, bi dwogi ci iyeny kor lok kene, inongo cut ni gin okelo odyek i gangi. Gin onyo ce yubu ceng in ibino yubu kadi dwol dyang odyeko mako dyangi pe mako nono acwaya nongo tye nongo gin jo ma yam oto con koko cam in pe iyubu gi gin dong en cwal litimo mako myero iyub pi en lyel lyel ma in pe iyubu igangi ento lyel ma lyel anyen ni ri mwaka romo apar pe kiyubu en ikel jami ma kin mono kote kiyubu kot ni kiyubu kuman Man aye nini mwaka mo watye i kemp kany ci kot peke an akwanyo dano oketo piny wa en ni ba kot dong orii tutwal itim ngo dek winy pe wek okela okwe kelo moo ya ma pud icel kom bedi ni.

Ki ce akwero ka yubo lyel dano enoni, ci kot bino cwe kwanyo bongone. In ikwanyo bongo ibol i wi ot, kot wanyo ko ineno cwer mere apuya keno kany dong ngilo angila. Jo ma tye ki yat ma talo kot bene tye, itye ka winyo? Gine mere tye ki mwol. Lubanga omiyo jami tye i lobo ducu. Kit me acwele.

Jo ma gucobo dyel en aye gin iti iye. Ma ka obedo ipwelo i komi, in dong inongo nyok ki neko. In aye icoba, bolo i mac, kigoyi ki pogo, goyi ki lworo adada. Pogo man maye gini, pien in aye ilworo mac ci mony ngeto io bot ngeto ogoyi, io bot ngeto ogoyi. Kigoyi lodo wek iyen gin muweko in imito bangine. Kiram mono amito bino i kome ki kwo. An onongo itye gono komi. Komi ki kome.
An apoto lyel. Kenyo bene ne odong manok. Macce, macce bene kineko ki tyen. Ki tyen.